Mela maħna, mela l-ewwel irrispondi li di ma lajt għallif qabel indaħlu li l-Abigail li qiegħda diġà fuq Skype. Eh, eh, Pep, aħna waqt li konna qed nagħmlu l-miżuri, ejna ma ninsewx li s-snin ta' qabel ħeġġiġġa ħafna ġenituri biex imorru jaħdmu. Allura meta mbagħad bdejna nagħlqu ċertu postijiet tax-xogħol, sibna sitwazzjoni quddiemna u meta laqna l-iskejjel mod partikolari, mm. fejn kellek eżempju żewġ ġenituri li jaħdmu ġo fabbrika, is-snej mm-hmm. li huma. Aħna konna qed ngħidu biex lit-tfal ma jibagħtuhomx għand in-nanniet, ħalli n-nanniet kemm jista' jkun ipproteġihom għax huma aktar vulnerabbli. Allura kellna sitwazzjoni, it-tfal fejn ħa nqegħduhom jekk aħna t-tnejn naħdmu? U allura hemmhekk għedna isma' hemmhekk aħna l-Gvern irridu nintervjenu wkoll, irridu nissalvagwardjaw li ħadd ma jitlef xogħlu. Allura għal dik il-waħda mill-ġenituri li ma tistax tagħmel teleworking għax aħna tajna għajnuna wkoll biex in-negozju jinvesti għat-teleworking ukoll, għednilu, Agħtu xahrejn unpaid leave. Dak ix-xahrejn unpaid leave żomm l-impjegat magħha, aħna bħala Gvern ħa nerfgħu l-piż li nħallsu tmien mitt ewro fix-xahar lil dik il-persuna li qed tieħu ħsieb. Lil min se tħallsu, lilha jew għax qed isaqsu n-nies? Le, lilha, aħna nagħtuh lilha.
Din hija sitwazzjoni, jiena nieħu eżempju, jiena wkoll missier, għandi l-mara, qiegħda d-dar, tieħu ħsieb ukoll it-tfal, jiġifieri dawn l-affarijiet aħna ngħixuhom ta' kuljum. U jiena minn hawnhekk insellmilhom, nirringrazzjahom, naf, insellem il-mara tiegħi u t-tfal ukoll u 'l dawk in-nisa u l-familji kollha tal-sagrifiċċji li qed jagħmlu bħalissa. Imma ejja ejja jien nagħti kuraġġ din ħa ngħadduha. Ħa noħorġu minnha ilkoll flimkien. Jekk nibżgħu għal xulxin.
Kulħadd irid ikompli jiġbed ħabel wieħed kif għedt tajjeb inti. Ejja nsegwu l-pariri tas-saħħa kif qed insegwuhom aħna bħala Gvern. Ħa noħorġu minnha. Ejja nibqgħu ffukati u kalmi, mhux żmien ta' paniku bħalissa, żmien li noqogħdu kalmi u nieħdu deċiżjonijiet bil-għaqal. Mela fuq l-Skype għandna lil Abigail Mamo li hija CEO tal-Malta Chamber of SMEs. Hawn. Abigail insellimlek. Abigail, mela ħafna nies jgħidu Isma', intom stess ta' kemm-il darba għedtu kemm sejrin tajjeb fl-ekonomija u kemm, ovvjament, qed taqla' flus għax hekk sejra l-ekonomija tajjeb, il-business people qed jaqlgħu il-flus. Allura ftit se tgħidu issa b'li qlajtu ma tistgħux tissaportu daqsxejn u żżommu l-ħaddiema għal dawn it-tliet xhur, erba' xhur li ġejjin?
Iva, Peppi, min mar tajjeb, ovvjament, il-business għalhekk qiegħed fil-business biex jaqla' l-flus. Però, Dan iż-żmien li kien għaddej, il-momentum li kienet għaddejja l-ekonomija u sa ftit ġimgħat ilu l-Gvern kien għadu qed iħabbar l-investimenti, il-businesses kienu qegħdin jiġu ppuxjati biex agħmlu l-investimenti, tistgħu tkabbru għax l-ekonomija kienet ħa tibqa' sejra tajba. U daw hekk għamlu. Jiġifieri fejn kellhom establishment wieħed fetħu tnejn, żiedu l-ammont ta' impjegati, anke żiedu l-pagi, din minn statistika uffiċjali. Jiġifieri dan m'hemmx businesses li għandhom mitlu flus fil-bank li jistgħu jużaw issa biex jagħmlu dawn it-tip ta' ħlasijiet li qegħdin nippretendu minnhom. Dan bl-istess mod ta' kif mhux il-businesses biss iżda anke in-nies privati, l-individwi, kif kienu qegħdin jaraw l-affarijiet sejrin, għamlu l-investiment tagħhom privat, xtraw l-appartament, bdew jikruh, jiġifieri dawn issa ma tistax tgħidilhom isma' peress li inti għandek did-diffikultà bħalissa fl-impjieg, u qed tissogra li titlef anke forsi x-xogħol, aqbad dak l-appartament u tħallas minnu, għamlu flus u ibda' kull wieħed, dawn m'għandhomx likwidità, m'għandhomx cash f'idejhom biex ikunu jistgħu jagħmluhom dal-pagamenti li ħa jwassluhom l-ammont ta' żmien li huwa neċessarju sakemm noħorġu minn din il-kriżi. Però mhux hekk biss, Hemm oħrajn, hemm ħafna SMEs, speċjalment il-micro businesses, li dan iż-żmien kienu qegħdin jieħdu l-paga tagħhom, investew fil-business b'assigurazzjoni fuq il-proprjetà personali tagħhom, fuq id-dar tagħhom u kienu qegħdin iħaddmu lill-impjegati tagħhom. Jiġifieri dawn issa x'qegħdin nistaqsu minnhom? Qegħdin ngħidulhom isma', kompli ħu sogru ħafna ikbar minn dak li diġà għandek li titlef darek u hu kompli iħallas lill-impjegati, għalhekk għandna bżonn l-għajnuna, għalhekk qegħdin nistaqsu għall-għajnuna, mhux għax il-businesses għandhom ħafna flus il-bank u jistgħu jonfquhom hekk. Le, vera hemm problema. Il-Gvern diġà beda jagħti l-għajnuna, Abigail. Kif smajna, hemm ħafna inizjattivi, intom però m'intomx sodisfatti, mhux hekk? Xi xi tridu iktar proprja?
L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li l-Gvern qed jaħdem fuq mudell li aħna naħsbu li huwa mudell tajjeb. Jiġifieri bħala bażi hemm parti li qed jindirizza l-pagi, hemm parti oħra li qed jindirizza over and above debt minn loans vantaġġużi li ħa jkun jista' jagħti biex min għandu bżonn iktar għajnuna jieħu. Però hemm bżonn iktar, speċjalment fejn jidħlu l-pagi, il-pressjoni li qed issir fuq il-businesses ikollok kemm ikollok il-mod ta' kemm hemm bżonn flus jintefqu fil-pagi mingħajr ma jidħol xejn huwa impossibbli. Wieħed ma jistax ilaħħaq. Ma jistax. Ok, mela, qed jgħid, qed tgħidlek li fid-direzzjoni t-tajba però, kif semmejtlek anke qabel, di tal-pagi problema serja li b'daw ma jidhirx li l-nies huma sodisfatti. Jiena naħseb. Mhux daw biss, ta, anke l-unions, kulħadd jiġifieri. Mela, jiena naħseb, ara, jiena naħseb. Qed jgħid li se jintilfu l-impjiegi.
Jiena, l-ewwel nett dejjem bdejna bil-kunċett. li da trid tkun li da trid tkun burden sharing, jiġifieri kulħadd irid jerfa' biċċa. U jidher li dak il-kunċett qegħdin naqblu u kif fil-fatt qalet Abigail, il-Gvern sejjer fit-triq it-tajjeb. Għedna wkoll li aħna rridu nkomplu niddiskutu imma din irridu nippreparaw għal maratona mhux għal sprint. Ma rridux inkunu nofs triq u naqtgħu nifisna fin-nofs. Jiġifieri għalhekk irridu noqogħdu kawti u attenti għal kull miżura li ħa nkunu qed nieħdu. Jiena naqbel ma' Abigail, eżempju, li semmiet ħafna negozji investew u allura dak il-flus tagħhom investew. L-investiment ħa jrendilek il-flus. Issa aħna qed nifhmu wkoll li dis-sitwazzjoni waqqagħtilhom il-prospects tagħhom lura. Allura għalhekk enfasizzajna ħafna fuq il-likwidità u Abigail semmietha wkoll, li qed ngħidulek fejn tidħol likwidità, fejn jidħol loans għandek il-moratorium, fejn jidħol l-interessi qed niddiskutu wkoll kif nistgħu niffaċilitawhom u nnaqqsuhom sew l-interessi ħalli tnaqqas il-piż. Qed naraw li dik il-likwidità tista' tużaha biex tkompli għaddej. Minn dan ħa noħorġu aħna. L-investiment li għamilt illum ħa jrendilek 'il quddiem. Issa qed ngħinu wkoll fuq il-kost. Nistgħu nkomplu niddiskutu kemm ħa nkunu qed nagħmlu, kemm wieħed jista' jassisti, x'tip ta' miżuri. Jien kif qed ngħidlek, illum iltqajna kemm mal-korpi kostitwiti, kemm min iħaddem, kemm il-unions u ftehemna ħafna, qbilna fuq ħafna punti jekk ħa direzzjoni 'l quddiem u ħa nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Però ejja. Inżomm, ejja naraw lill-ħaddiem ukoll intuh ir-rispett li jixraqlu. Jiena punt wieħed ma nistax naċċetta, li dak il-ħaddiem l-inqas li jaqlagħha jkun l-iktar li jbati. Allura għalhekk dak il-kunċett irid jibqa' ċentrali, eventwalment irridu mbagħad inkomplu nitkellmu fuq quddiem. Abigail, il-kummenti tiegħek, Abigail.
Il-biċċa xogħol tal-ħaddiem li aħna ġifieri mija fil-mija naqblu magħha din il-biċċa xogħol. Ħa ntikom ftit eżempji, għandi kumpaniji li huma family run, it's a family run business, jiġifieri dawn letteralment bħalissa qegħdin jiddeċiedu jneħħux it-tfal tagħhom minn ġol-business għaliex jaqbel iktar li inti ma tkunx impjegat mal-business għax ħa jkollok iktar għajnuna jekk inti għax hemm l-għajnuna ta' tmien mija tal-unemployment jekk inti ma tibqax employed. Każ ieħor ta' owner ta' establishment ta' ħanut li dan qed jgħidilna isma' jiena ħa nonfoq sal-aħħar one cent għax l-impjegati tiegħi huma l-iktar riżorsa importanti. Dawn hemm minnhom ilhom għoxrin u tletin sena jaħdmu magħhom jiġifieri żgur l-inqas ħaġa li jixtiequ u qegħdin jgħiduli li qas qegħdin jorqdu bil-lejl, qed iħossuhom vera ħażin, l-inqas ħaġa li jixtiequ hi li jneħħu l-impjegati tagħhom. Jiġifieri aħna li qegħdin ngħidu, b'għajnuna min-naħa tal-Gvern, biex inżommuhom l-impjegati, m'aħniex qegħdin ngħidu li l-employer mhux se joħroġ il-biċċa tiegħu. L-employer ħa joħroġ il-biċċa tiegħu u jrid iżommhom l-impjegati. Imma l-messaġġ tagħna Kun konkreta, Abigail, kun konkreta. X'qed tgħid? Persentaġġ l-Ingilterra 80% capping ta' 2007. Intom għandkom xi xi forma ta' proposta? Kemm qed tgħidu li jrid jgħinkom fil-fatt? L-unika ħaġa li qegħdin nistaqsu ma' din hija l-minimu li l-istess unemployment benefit li qed jingħata, jingħata biex inti żżommu fl-impjieg. U dan għandu ħafna vantaġġi. Jiġifieri minflok tgħid dawk it-tmienmija 'il min spiċċa qiegħed, tihom il-businesses biex ikon biex ituhom lill-impjegati tagħhom u l-businesses jagħtu top up fuq dak, jiġifieri ħa jkollok nies b'income aħjar, ħa jkunu jistgħu jżommu l-ekonomija domestika għaddejja. ikollhom prospetti aħjar għax itħossuhom li għadhom fl-impjieg u anke il-mental health tan-nies li għadhom fix-xogħol, għadhom qegħdin joħorġu fix-xogħol li jistgħu jagħtu kontribut, inti jkollok ħafna kwiet fuq rasek meta inti tispiċċa mingħajr xogħol, meta inti m'intix ċert meta ħa tirkupra l-ekonomija u meta ħa terġa' tidħol fix-xogħol. Għandna hemm dat-tip ta' nkwiet li aħna m'aħniex nikkwantifikawh. Jiġifieri qegħdin naraw tmimija biss imma l-ħsara soċjoekonomika li inti jkollok meta jkollok ammont sostanzjali u qegħdin ngħidu ħafna eluf kbar li jistgħu jitilfu l-impjieg. M'aħniex qegħdin ngħidu li ħa jissalvaw kollha, però hemm ammont minnhom sew li ħa jissalvaw u għandna nagħmlu minn kollox biex insalvawhom. Abigail, Abigail, fuq di, fuq dal-punt li qed tissuġġeri, ħa nerġa' nsaqsi lilek u mbagħad ikkonkludi inti Abigail. Ministru, di qed tgħidlek, it-tmien mija li qed tagħtu meta meta jispiċċa barra, għax ma tagħtuhomx meta jkunu ġewwa kif għamlu l-Ingriterra, ġa t-tielet, u jibqgħu impjegati da. Mela, aħna. Di mhux qed nifhimha jien. Mela, aħna bħala Gvern, f'worst case scenario qed ngħidu li qed nagħtu safety net niggarantulek paga. U aħna qed niddiskutu ma' dawn, mal-korpi kostitwiti. Teskludi li tagħmluha di, teskludi li tagħmluha. Imma aħna, kif qed ngħidu, aħna qed nagħtu garanzija ta' safety net. il-korpi kostitwiti lesti li jagħtu garanzija mbagħad li ma jkeċċu l-ebda ħaddiem u jħalluhom fuq il-paga tagħhom. Okej, Abigail, vera mistoqsija importanti li rridek twieġeb issa. Jekk da jgħidilkom hi, all right, intukom it-800 u żommuhom lesti li mbagħad ma tkeċċuhomx, Alla ħares, Madonn fik, ma tagħtux dil-garanzija.
Ovvjament, il-Gvern irid jgħidilna tul kemm ħa jkun qed itiha din il-garanzija, aħna ma rridu inkeċċu l-ebda impjegat, anzi. Le, Abigail, dak kien ċar, id-domanda ċara. Jekk il-Gvern jgħin b'dal-mod, illi jagħti t-tmienmija jew kif tiftehmu biex l-impjegat jibq' hemm, imbagħad se twiegħdu li ma tikkeċċux il-ħaddiema? Dik id-domanda. In-negozji li jkollhom in-nies kollu li jistgħu jżommu l-ħaddiema ħa jżommuhom il-ħaddiema. Bla ebda, ġifieri, b'ċertezza. Tagħtu garanzija, ġifieri, tagħtu garanzija, għax dik qed isaqsi. Min jista' jżommhom, nagħtu garanzija ta' ħa jżommhom. Se jkun jista' jżommhom għax se jtikom jekk jagħmilha t-tmimija li qed issemmi int. U mbagħad nistgħu ngħidu ma nkeċċuhomx? Jiena qiegħda ngħid jiena stess, Peppi, li hemm ċertu impjiegi li ma jistgħux xorta għax dawn huma magħluqin u u m'għandhomx introjtu mit-turiżmu. Jiġifieri dawn anke jekk ittihom l-eight hundred euros jista' jkun ma jkampawx, però għandna ħafna iktar li ħa jkunu jistgħu jżommu lill-impjegati magħhom u ħa jibqgħu jżommuhom sal-aħħar nies li jifilħu. Ara ma taħsbux li għal xi raġuni dawn ħa jippruvaw jabbużaw biex joħorġu mis-sistema. U nixtieq nagħmel appell lill-Ministru, qegħdin naraw developments day by day u qegħdin naraw ukoll ninnutaw li l-Gvern li qed jabdejtja il-miżuri għax qed iħoss li l-businesses vera għandhom bżonn l-għajnuna biex ikun jistgħu jżommu l-impjegati. Din ma mhix qed tiġri biss f'Malta. Barra minn Malta wkoll qegħdin jaraw li jisma' eħe rrid inżid iktar, irrid inżid iktar. Aħna nawguraw li naraw speech bħalma saret l-Ingilterra illum u itina ħafna hope biex l-impigat li jinżammu u l-businesses li tefgħu letteralment ħajjithom kollha ġo fihom u investewhom jinżammuhom miftuħin. Nirringrazzjak Abigail li kont magħna għal din il-biċċa, ikkonkludi ħalli mmorru għall-aħbarijiet u nkomplu wara. Jiena, jien l-ewwel nett kif nerġa' ngħid, jiena l-appell tiegħi li l-ħaddiema iżommuhom. Jiġifieri din ħa noħorġu minnha u l-ħaddiema huwa l-aqwa investiment. U għalhekk qed ngħidu ejja nkomplu nitkellmu u niddiskutu. Aħna nkunu naraw kif nistgħu ngħinu, però jridu jkollna garanzija wkoll f'ċertu affarijiet. Jiġifieri sal-lum din anke sad-diskussjonijiet li kellna kienet għadha mhux ċara. U għalhekk aħna ma nistgħux naqbdu nimxu fuq forsi ċertu pressjoni li ssir fuq Facebook jew jew l-affarijiet. Aħna l-interess tagħna huwa tal-pajjiż kollu. tal-ħaddiema, tal-familji u tan-negozju. Jien l-appell lill-ħaddiema huwa biex ikunu flessibbli wkoll. Qed naraw ħafna flessibilità ta' ċertu ħaddiema. Jien naf ċempilli wieħed dolodu li jaħdem fl-entertainment. Dawn jaħdmu għandhom ħafna nies esperti fid-dawl. Għal dak żmien temporanju, dawn in-nies issa ħa jkunu qed jagħmlu xogħol ta' finishing fuq id-dawl f'appartamenti li hemm bżonn. Qed jkunu iktar flessibbli l-ħaddiema u dak hu l-appell tiegħi. Għinu lill-owner tagħkom, lill-imgħallem tagħkom sabiex timxu id f'id ħalli fejn hu possibbli l-flessibilità tgħin ħalli n-negozju jibqa' għaddej. Ħa jkun hemm setturi ta' negozji li ħa jkollhom problemi iktar minn ħaddieħor, dawk li għadhom jibdew, eżempju, jien nifhem li persuna għadha tibda n-negozju tagħha s-sena li għaddiet u ma tistax tqisha ma' persuna li gawdiet minn seba' snin ta' profitti kbar. Allura hemmhekk irridu naraw li issa l-miżuri eventwalment ikunu iktar targeted. Imma ma tistax tagħmel miżura blanket għal kulħadd Meta ma jkunx hemm ċertu garanziji speċjalment fuq l-impjiegi u allura r-riżultat tagħha jista' jkun sempliċement ta' eventwalment iktar taxxi fuq il-profitti.